Yırlaycaq. Sıması bir vaqıt unutılmaycaq. Hatırası er kimniñ añında qalaycaq. Minnetdar dillerde ebediy yaşaycaq. İnsan dünyanıñ musafiridir. O kele ve kete, amma onıñ samimiy ve büyük işleri asırlarda, nesilden-nesilge keçerek hatırasında qala. Er angi asır ise er bir halqqa aqiqiy qaramannı, Ulu insannı bahşış ete. Qırımtatar halqı içün bir qıymetli miras olaraq Sabriye Eretcepova tanıldı. Bu güzel qadın birinciden yırcı, soñra şaire ve ressam olğan, er taraflama istidatınıñ saibi olğan edi. Bu istidat berilgen, znaçit, er taraftan istidat berilgen eken. Aytılğanı kibi. Şiir yazar edi, yırlay, resim yapa. Polnoste icadiy, icadkâr adam edi de o. Halqnıñ yüregi, halqnıñ vapşe istegi, halqnıñ bütün içinde barlığı, bütün onıñ sesinde mevcuttu. Şunıñ içün mencesine Dos-doğru, em mana bu Qırım anası degen mencesine bek kelişe oña. Sabriye Erecepova biñ doquz yüz on eki senesi Bağçasarayda doğdı. Babası, oca Kerim Cemilev, anası, Saide hanım, şair Cemil Kermençikliniñ tatası olğan. Balalığında ana-babasınen birlikte Toy-cıyınlarda çoq buluna edi. Andaki eşitken yırlar Sabriyede halq muzıkasına sevgi aşladılar. Beş-altı yaşında olğanda o halq türkülerni yırlap başladı. Biñ doquz yüz yigirmi dört senesi başlanğıç mektepni bitirgen soñ, oquvnı Aqmescitteki doquz yıllıq üner-tecribe mektebinde devam etti. Onıñ birinci muzıka ocası, o vaqıtta belli pianinocı, qırımtatar yırlarını sevgen ve bilgen Varvara Hanbekova oldı. Qırımtatar tili ve edebiyatı derslerini ise Osman Aqçoqraqlı berdi. Sanağa birinci sefer biñ doquz yüz yigirmi sekiz senesi belli aktrisa Sara Baykinanıñ yubileyinde çıqtı. Sabriye Recepovanen ilk sefer Begabatta körüştim. Anda kontsert bere ediler. Kontsert bitken soñ babam meni onıñ yanına alıp barıp, Balam, bu seniñ alapçeñ, tanış ol, dedi. Biz tanış oldıq. Elbette, o yırlağan yırlar menim yüregime sıñıp qaldı. Soñ o yırlarnı biz sanada icra ettik. Sabriye apte halqımıznıñ belli yırcılarından biri ve bizim bülbülimizdir. O, halqımıznıñ arasında nam qazandı, em de onıñ sevgisini qazandı. Böyle yeñiş er keske nasip olmay.
İkâye etkende asıl obrazları mına böyle tamam duya ediñ, kak eto, tiri dayın o qadar güzel aytma usta edi, tili bek zengin, bay til edi. Soñ o kitap azırlanğan, azırlağan edi taraşları. Usta edi. O tatar aşların Şamil Aleddinge körsetken edi, soñ eto, Eşref Şemzadege körsetken edi. Olar bir canavra edi, bir neler tapay eder, manalar çıqarmay çareleri yoq dey edi. Biñ doquz yüz otuz eki senesinden başlap Varvara Hanbekova teklifinen Sabriye Erecepova radioğa keldi. Bu yerde o belli bestekâr Yaya Şerfitdinovnen tanış oldı. Qırım radio komitetinde Sabriye hanım aman-aman on yıl qadar çalıştı. Bu yıllar yırcı içün kerçekten de büyük mektep oldı. Mında o acayip vokalistlernen, muzıkacılarnen beraber çalıştı. Özüniñ ustalığını arttırdı. Er bir taraftan genialniy, nasıl baqsañ da. Yahşı ki, bu daa sav bolğanda bizler şu cıyılışıp birey kere evine barıp, men mahsus esalet şu Sabrâpte siz geniy dep aytmaq içün barğan edim bir qaç kere. Biñ doquz yüz otuz altı senesi Erecepova Moskvadaki Bütün Sovet Birliginiñ birinci radio festivalinde iştirak etti, öz tılsımlı sesinen yırcı er kesni özüne sevindirdi. Qırımğa İstidatlı yaş yırcı diplomınen qayttı. Biñ doquz yüz qırq senesi Bülbül sesli yırcığa Qırımda nam qazanğan artist unvanını berdiler. O zaman Aqmescitteki qırımtatar teatrınıñ sanasında ilk sefer çıqtı. Ekinci cian cenki vaqtında qırımtatar teatrınıñ hadimlerinen beraber Romaniyağa tüşti. Sürgünlik vaqtı Sabriye hanım ömür arqadaşı ve oğlunıñ artından Özbekistanğa ketti. Anda onı Romaniyada bulunğanı içün halq duşmanı dep yigirmi beş yılğa qapattılar. Qabaatlanuv içün isbat olmağanı sebebinden yırcını yiberdiler. Biñ doquz yüz elli yedi senesi Taşkentte qırımtatar oyun ve yırlar ansambli meydanğa ketirildi. Sabriye Erecepova onıñ esas solistlerinden biri olıp keldi. Biz Zorya Belâlovanen çoq körüşe edik, anamnıñ dostları edi olar. Olarnen bir aralıqta, ne edi şonı adı, Katartal degen Bir köşe bar edi, o köşede Zorabtem otura edi. Anı Zorabtem. Anı Zorabteme çoq bara edik, yoqlay edik, olar da qatnay edi. Soñ biz, men Leylanı detsattan alıp qaytqanda, Baqañ, soqaqta turalar beri episi, anam, Zorepte i Sabrepte. Sabrepte o vaqıtta bir nazik, bir dülber qadın dep köründi maña, men daa yaş edim, yigirmi beş, altı yaşında, navernâ, o vaqıtta. O da ince anter, mına, krepžarjetovaya. Soñ bir şlâpkası bar edi, şlâpkasında da bir dülber gül. Özü de zontik tübünde. Anı vay-vaynen dep körüştik, vay-vay, sen de böyle endi ana boldıñ, öyle quçaqlaştıq, nettik onı. Onı dülber közleri bar edi, bek yaman, o aqlımda qaldı, altındayn közçikleri bar edi onı, yıltıra edi. Yırcınıñ yırlarğa olğan sevgisi onı yır sözlerini yazmağa davet etti. Onıñ otuzğa yaqın şiirleri yüksek derecedeki bediy eserlerdir. O, aveskâr degil de, şair olaraq yazğan. Göñlümde şu baarde uyandı saña sevgim. Ömrümde seniñ kibi kimseni men sevmedim. Kel, bağçada biz kezeyik, Menim güzel dülberim, gül çeçekler biz üzeyik, men de bunı isterim. Qaytarma ansamblinde çalışqan devirde Erecepova dramatik rollerde de iştirak etti. Bular arasında Arzıqız muzıkalı draması, Eki yigit, bir qız pyessası,

Bir söznen aytqanda, cenkten evelki devrinde Qırımda yaşağan bütün halq onı bile edi. Yırlarnı sevip diñley, istidatından ayretlene edi. O, tarifke sığmağan, acayip yırcı ve insan edi. Onı tek bizim halqımız degil, Qırımda yaşağan er bir halq seve, o da er kezni seve edi. Sabriye Erecepova istidatlı yırcı ve şaire olmaqnen, bir sırada ressam da edi. İstidatlı qadın yahşı resimler sıza edi. O, öz avtoportretini sızdı, natürmortlar, panolar yaptı. Resim sızğanda yağlı boyalardan faydalana edi. Men de resim yapqan edim, o evimizde bir kelip pozirovat etmeye otura edi, menim portretim. Balaban bir eto portret yapacaq, o qaç kere otur, amma oturma, bir daqiqa nesi yoq edi, çünki o bek sabırsız, Sabriye degen adı olğan, onun içün Sabriye de güledi o, bu taraftan. Çoq şeyler ayta edi, küle-küle otura edi. Asıl bek qıyın edi maña onı resimni alma, amma neyse, neyse de bir qaç kere kelgen edi, yaptım amma. Sabriye hanımnıñ sanattaki yararlıqları köz ögüne alınıp, oña Özbekistanda nam qazanğan artist unvanı berildi. Yazıq ki, halqımıznıñ sevimli yırcısı Vatanğa qaytıp olamadı. O, biñ doquz yüz yetmiş yedi senesi sentâbr on sekizde Taşkentte vefat etti.
Bizler Zarima evlengeninde toyda bizim, yani toy degil, veçer yapqanda kvartirada Sabrabdi de bar edi de, şoña bek quvana mışım da. Men onen bek keç tanış oldım. Endi Zarima evlengen soñ, endi bolarnıñ evine, Zarimalarnıñ evine o bek çoq kele edi, olar anasınen dost, olar Simferopolden tanış olğan da çoq kele edi.
Yarı gecede uyansañ, turacañ da yırlaycañ, o zaman sen yırcı olursıñ. Sabriye Erecepovanıñ sözleri nesiline nasiat kibi qaldı. Yırları, şiirleri ve resimleri nesilden-nesilge yetkizdirildi. Qırımtatar halqnıñ ğururı ve sönmez yıldız Sabriye Erecepova yırlarınıñ ömüri